Ирон адӕмы, ӕвӕджиау рӕсугъд хидарыны ӕгъдӕуттӕ, ирон уаг, сӕхимӕ бирӕ ахуыргӕндты ӕркӕсын кодтой. Ӕнудӕсӕмӕн усы зындгонд ахуыргонд Всеволод Миллер фыста Ирон адӕмӕн, дам, мӕгуыр, талынг хӕдзӕртты, се фсарм ӕмӕ уаг Ныгуылӕн Европӕйы сыгъзӕринӕй фӕлыстгонд галуантӕй бирӕ уӕлдӕр ӕмӕ тыхджындӕр ӕвӕрдысты, зӕгъгӕ. Уыцы хъуыды адарддӕр кодта италиаг историк Франко Кардини. Уый дзырдта, Ныгуылӕн Европӕйы рыцарты уаг у скифтӕ ӕмӕ сӕрмӕттӕй райсгӕ. Фӕстӕдӕр уыдон уаджы бындурыл фӕзындысты нырыккон Европӕйы хидарӕны ӕгъдӕуттӕ. Уӕдӕ Кавказ адӕмты культурӕйы дӕр скифтӕ стыр фӕд ныууагътой, зӕгъгӕ. Цы бирӕ хорздзинӕдтӕ, цы мбисонды зонындзинӕдтӕ ӕрхастой зӕхмӕ нӕ рагон фыдӕлтӕ, уыдон фыст не рцыдысты, фӕлӕ фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ цыдысты лӕвӕрд зӕрдӕ-зӕрдӕмӕ, куыд ӕвӕджиау арф мидисджын, уӕрӕх дунембарынад, алцыппӕтыл дӕр чи хӕссыд царды мидӕг, ахӕм уӕздан, рӕсугъд ӕмӕ тызмӕг ирон ӕгъдӕутты ӕмбырдгонд. Уыцы уагӕвӕрдтӕм гӕсгӕ цӕргӕйӕ ирон адӕм се ргом никуы раздӕхтой хӕрамдзинад ӕмӕ ӕнаккаг митӕм. Ироны зӕрдӕмӕ никуы цыдысты къӕрныхтӕ, фӕлитойтӕ, цӕстфӕлдахджытӕ, расыггӕнджытӕ. Йӕ сабибонтӕй фӕстӕмӕ ирон сывӕллоны ахуыр кодтой хидарын ӕгъдӕуттыл, аив дзурыныл. Алы ирон дӕр зыдта йӕ мыггаджы равзӕрд, йӕ фыдӕлты цыд. Архайдта йӕ мыггаджы цӕсгом нӕ фӕчъизи кӕныныл. Мыггаг та дзуапдӕттӕг уыдысты се хсӕн алкӕй тыххӕй дӕр. Уымӕ гӕсгӕ-иу афарстой, дзырд чи фӕсайдта, уыцы лӕджы, дӕ ирон цӕсгом цӕмӕн бахордтай, зӕгъгӕ. Уазӕгӕн фагыгъдау чи не скодтаид, уымӕн-иу бауайдзӕф кодтой, ирон цӕхх ӕмӕ кӕрдзыны кад цӕмӕн сафыс. зӕгъгӕ. Ирон удварнӕн йӕ сыгъзӕрин уидӕгтӕ цӕуынц суанг Нарты заманӕй. Нарты куырыхон хистӕртӕ ныууагътой махӕн ныстуанӕн Хуыцауӕй сын лӕвӕрд зӕххон царды уагӕвӕрдтӕ. Уыдон парахат кодта дзыллӕты хсӕн нӕ рагон хъуыстгонд фыдӕл Анахарсис дӕр.
Нӕ адӕм адӕм уӕд уыдысты, ӕмӕ кӕстӕр хистӕры куы нымадта, кад ын куы лӕвӕрдта, кӕрӕдзимӕ куы хъуыстой, сылгоймаджы тыххӕй йӕ цӕсгом куы ничи сӕфта. Нарты ном Ӕхсар ӕмӕ Хорзӕн баззад, Сӕ зонд нӕ сӕфтой, ӕххуысӕн ӕххуысы уыдысты хӕстӕн хӕст. Нартӕ ӕмдыхӕй архайдтой ӕмӕ сыл фыддӕрӕй-фыддӕртӕ сӕмбӕлд, фӕлӕ сыл ничи фӕтых. Хин ӕмӕ мӕнгардӕй дӕхи хъахъхъӕн. Хорз алкӕмӕн дӕр дӕ цӕст уарзӕд. Цы райсай, уый фӕстӕмӕ дӕтт.
Мах ирон адӕм ахӕм адӕм стӕм, ӕмӕ, ӕвӕццӕгӕн, Хуыцауӕй лӕвӕрд адӕм стӕм. Кӕмӕ ма и ахӕм уӕздандзинад, ахӕм ӕфсарм, ахӕм рӕсугъд ӕгъдӕуттӕ. Уыцы рӕсугъд ӕгъдӕуттӕ сӕ фӕрдгуыты хуызӕн сӕ куырымбырд кӕниккам, ӕмӕ нӕ чи нӕ хъӕуы, уыдон куы аппариккам, уӕд уаид уӕлдай хорз, кӕстӕртӕ хъуамӕ хъусой хистӕртӕм. Амон сын хъӕуы, хъӕуы, цӕмӕй-иу цы зӕрдӕйы рӕсугъддзинӕдтӕ байгомой, уый тыххӕй сын дзурын хъӕуы. Ӕнӕдзургӕ та семӕ куы нӕ кусай, уӕд ӕндӕр ранмӕ аздӕхынц. Ӕвӕдза, цы диссаг у ирон ӕгъдау, ирон туг! Уыдӕттӕ ӕз сӕхъусгӕ кодтон, фӕлӕ абон дӕр мӕ уды арф сты. Царды мидӕг ӕгъдау, ӕфсарм, уӕздандзинад Тёдоммӕ хӕлӕг кӕнын дӕр ницӕмӕ. Махмӕ афтӕ уыди, хохы афтӕ у. Хистӕр, бинонты хистӕртӕм нӕ уайсадыс, фӕлӕ уайсадыс ӕнӕхъӕн хъӕуы хистӕртӕм дӕр. Хӕхӕмттӕй уыдысты идӕдз сылгоймӕгтӕ. Ӕма иу хосгӕрдӕнтӕ куы рцыди, хъӕубӕсты лӕппутӕ загътой, уӕдӕ куыд мах нӕхицӕн куыд хъуамӕ цӕуӕм? Мы нӕхицӕн хос ныккӕрддзыстӕм. Идӕдз сылгоймагӕн та чи мӕй фыццаг ныккарстой идӕдз сылгоймагӕн. Сӕ фыццаг куыст-иу уыди хиой. Зиу скодтой ӕмӕ уымӕн йӕ хосы куыст бакодтой. Хиой дзы рӕсугъд ӕгъдауӕй. Изӕрӕй-иу ӕрцӕйцыдысты хе фӕллад хосгӕрдджытӕ. Йой дӕр ме фсинӕй базыдтон ӕмӕ-иу къуымӕл скодта, ӕмӕ-иу сӕ цурмӕ рацыди. Ӕмӕ-иу сын къуымӕл, уазал къуымӕл. Ӕмӕ ма цы мӕгуыр фӕллад адӕм уымӕй хуыздӕр скуыди фӕллад хосгӕрджыт. Йой дӕр ма ныхъхъуыды кодтон ӕмӕ Джоргуыбайы куы рхӕццӕ, Хёйы дивӕццӕгӕн се гасӕй ахсджиагдӕр бӕрӕгбон уыдис, хъӕуӕн дӕр, сыхӕн дӕр ӕмӕ иу хӕдзарӕй-хӕдзармӕ цыдысты, йӕ риу радыс кодтой ӕмӕ йыл цыдысты. Хӕхӕм рӕсугъд бӕрӕгбон-иу уыди, хӕхӕммӕ-иу ну фӕллад нӕлгоймӕгтӕ ӕмӕ-иу куы рымбырдысты, иу зарын байдыдтой ирон зарджытӕ. Мӕнӕ героические песни, ис сӕйы зарӕг, Акимы зарӕг ӕмӕ бирӕ зарджытӕ хӕхӕмттӕ. Уый сымах стӕм сывӕллӕттӕ дӕ куыд? Ӕртӕккӕ нӕ алчидӕр йӕхи къуымысӕр ӕмӕ йӕхи кой кӕны, фӕлӕ хьом сыхы цард стӕм. Мӕнӕм нӕ уыди афтӕ, мынӕй дӕ уай, мӕн у. Нӕ дуӕрттӕ уыдысты гом. Мах сывӕллӕттӕ уыдыстӕм мӕ хъомыл кодтам Нӕ сыхӕгты зӕронд ус, нӕ мадӕлтӕ, нӕ фыдӕлтӕ куы стыудысты, уый ртӕккӕ ничиуал куы сфӕлыд. Ӕнӕкусгӕ уыди тынг худинаг. Ме удырдысты куысты, мах сывӕллӕттӕ хъомыл кодтам, афтӕ куыд фӕзӕнц под присмотром иу цы зӕронд ус. Мӕ нын куы фӕхъӕр кодта, уӕд-иу уый уыди махӕн закъон.
Ирон бинонтӕ рагӕйдӕр фидар уыдысты сӕ уаг ӕмӕ ӕгъдауӕй. Алы бинойнагӕн дӕр йӕ кар ӕмӕ бинонты хсӕн цы бынат ахста, уыдонмӕ гӕсгӕ бӕлвырд уыдысты йӕ хӕстӕ, митӕ, хидарын ӕгъдӕуттӕ, йӕ фӕзилӕнтӕ йӕ ахастдзинӕдтӕ иннӕ бинойнӕгтимӕ. Бӕлвырд уаг лӕвӕрд уыдысты хистӕр ӕмӕ кӕстӕры, нӕлгоймагмӕ сылгоймаджы, хицау ӕмӕ ӕфсины, ныййарджытӕ ӕмӕ цоты, лӕг ӕмӕ усы, фсымӕрты, хоты, ӕфсымӕрмӕ хойы, чындзымӕ тиуы, ходыгъды, стӕй файнустыты ӕмахастдзинӕдтӕ.
Сылгоймагӕн дӕр йӕхи бынат и, нӕлгоймагӕн дӕр йӕхи бынат и, бинонты хсӕн дӕр, сыхы хсӕн дӕр, хиуӕтты хсӕн дӕр. Йӕ риу мӕ мадӕй загътой афтӕ: Ай, дам, у мыггагӕн итувӕрӕг. Ме не мбӕрстон, зӕгъын, сегасӕн дӕр итувы ӕвӕры ма мӕ бис хабар у. Не мбӕрстон. Ӕрӕджиау куы бамбӕрстон, уӕд Кирилл куы бамбӕрста, мӕнӕ кӕмдӕр исты ахӕм быцӕуи бинонты хсӕн. Георгий фыццаг мӕ мад, мӕ та-иу сӕ куыддӕр, куыддӕр-иу сӕ бафидауын кодта. Бӕргӕ дӕр иу нӕ бакодта. Мыггаджы хсӕн афтӕ. Мӕ Мӕ хӕдзармӕ-иу хир уазӕг аргъ цыди. Ӕмӕ мӕ хӕдзары нӕ фынг никуы сцух кодта. Кӕд мӕ мад кусгӕ кодта, мӕ фыд дӕр кусгӕ кодта, уӕд дӕр нӕ фынг уыди дзаг. Цы уыди иумӕ, цӕхх ӕмӕ къӕбӕр. Афтӕ нӕ зӕгъынмӕ нӕ хорз цардыстӕм, ничи цард иуд хорз, иу дӕр цардыстӕм ӕмхуызон мӕгуыр. Фӕлӕ зӕпты уазӕгӕн мидӕмӕ рацу, уый фыццаг мидӕмӕ рацу. Мӕнӕ цуры цӕхгӕпы равӕр. Фермы нӕ мӕхи фсины куы райсон, уӕд иу хӕдзары цардысты ӕртӕ файнустӕй. Ӕртӕ файнустӕй. Ӕмӕ сӕм рӕсугъддзинад цы уыди, файнусты цот дам адджын у, уый фыдӕлты ныхас у. Цӕмӕ уый тыххӕй мӕ Дӕ цотӕн йӕ дон куыд хӕстӕг сты, афтӕ ничи. Сӕхицӕй рахизгӕйӕ ме фсымӕр у, мӕнӕн уый та мӕ фыдыфсымӕр лӕппу, фыдыфсымӕр лӕппу, фыдыфсымӕр уыдоны хӕстӕгдӕр чи нӕ. Ӕмӕ ӕвӕццӕгӕн уый тыххӕй файнуст файнустӕ кӕрӕдзийыл тынг баст уыдысты. Ну, куыд нӕ вӕййы, къусты дӕр ма куы сызмӕлын все вӕййы, афтӕ все, фӕлӕ дзы уыди хистӕр сылгоймӕгтӕ, кӕмӕй ӕфсӕрмы кодтой хистӕр бинонтӕ. Мыйу хистӕр ныхас у, уыдис хистӕры ныхас. Алкӕмӕн дӕр мӕнӕ цымӕ закъонӕй зӕгъон афтӕ. Хистӕр сылгоймаг фсин уыди, фсин уыди хӕдзары къӕбӕргӕнӕг, ничи райстай дӕхимӕ уыцы хӕс, ӕнӕ бафӕрсгӕ, ӕнӕ ӕфсины бафӕрсгӕ. Ӕфсарм цы хӕдзары нӕ уа, ӕмӕ цы бинонты нӕ уа, уыцы бинонтӕ никуы уыдзысты мгом.
Дӕхи базоныныл архай. Зон, а дунейы ды дӕ уазӕг. Быцӕуӕй дӕхи иуварс лас. Уайдзӕфтӕй дӕхи хиз.
Ирон адӕммӕ бинонты хсӕн дӕр ӕмӕ ӕхсӕнады дӕр сылгоймаг ахста стыр ӕмӕ кадджын бынат. Сылгоймаг йӕ уӕларвон хъомысӕй адӕймагӕн боны рухс кӕй дӕтты, хӕдзары фарн ӕмӕ ӕгъдауӕн астӕуккаг цӕджындз кӕй у, уый тыххӕй йын ирон адӕм зӕды аргъ кодтой ӕмӕ йӕ архайдтой зындзинӕдтӕй, уӕззау куыстытӕй хизын. Уымӕй уӕлдай ирон хъӕубӕстӕ кӕрӕдзимӕ кодтой тынг ӕнгом цард, никуы сӕ уыд рох, сӕ зӕхх дзуарджын бӕстӕ кӕй у, уый. Архайдтой Хуыцауы бын сыгъдӕг ӕмӕ рӕстӕй цӕрын. Уыдис дзы бирӕ кадджын зӕронд лӕгтӕ ӕмӕ устытӕ. Уыдон уыйбӕрц уӕздан, сыгъдӕг уд ӕмӕ ӕгъдауыл хӕст уыдысты, ӕмӕ кӕстӕртӕм сӕхӕдӕг дӕр уӕлӕрвтӕй ӕртӕхгӕ зӕдты хуызӕн кастысты.
Мӕ хицау рухсаг уӕд уыди кувӕг лӕг, тынг бирӕ цалдӕр азы кувӕг фӕци ӕмӕ йӕ уӕлӕ-иу скодта урс дзаума. Йӕ дон уыдысты Хьосы дзаумӕттӕ. Ӕвӕрд ӕнӕхъӕн афӕдз. Ериу куы рцыди, уже бӕрӕгбон куы фӕци, йод-иу сӕ ныхсадтам, кӕрзитыл сыл сывӕрдтам, мы та сӕ иннӕ хатмӕ-иу сывӕрдтам, афтӕмӕй-иу сӕ бон скодта. Ӕмӕ раздӕр куывтой урс дзаумайы. Хуымӕтӕг хӕдон, фӕлӕ урс кӕрдӕйнагӕй, урс кӕрдӕйнаг, афтӕ. Ериумӕ нӕ бӕрӕгбон ӕрцӕуы, зӕгъгӕ, уӕд-иу цы бӕрӕгбонмӕ мах кодтам бӕгӕны, Ӕмӕ уыцы бӕгӕны хуымӕтӕджы бӕгӕны нӕ уыди, фӕлӕ йӕ зӕд дӕр уыди ӕвзаргӕ. Цъити бынӕй цы дон цӕуы, ё цы донӕй райсомӕй раджы хур скӕсынмӕ хъуамӕ схӕсса, ё сӕ донӕй. Мӕнӕ чыргъӕды цы хос иу уыди тӕсчъы, той дӕр иу уыди ӕвӕрд ме фсинмӕ. цӕмӕй фӕстӕ бӕгӕны кӕнгӕйӕ цыдӕр диссаджы аромат-иу дзы уыди. Кувӕндӕттӕм тынг раздӕхтой сӕ се ргом. Хир-иу масты мысыз азы цӕрын ӕмӕ-иу фыццӕгты дӕр цыдысты уыдӕ куыд, цыдысты, фӕлӕ уыйбӕрц адӕм нӕ цыдысты, ӕртӕккӕ фылдӕр цӕуы ӕрыгон лӕппутӕ, чындзытӕ. Хӕхӕм рӕсугъд-иу ахӕм аив вӕййынц мӕ сӕ хъӕбысы сӕ сывӕллӕттӕ куы фӕцӕйхӕссынц, уым фӕндӕгты дӕр къӕдзӕхмӕ, конечно, зын ссӕуӕн у. Скодтой дзы асинтӕ, фӕлӕ уӕддӕр зын ссӕуӕн у, фӕлӕ уӕддӕр сӕ сывӕллӕтты уӕлӕмӕ фӕдзӕхсынмӕ, цӕмӕй йӕ бафӕдзӕхса, цӕмӕй йын ӕнӕниз уа, все. Мӕ тынг рӕсугъд вӕййы, тынг бирӕ адӕм дзы вӕййы, ӕмӕ кувӕг лӕгмӕ куы ссӕуынц се ртӕ кӕрдзынимӕ, уӕд карз нозт нал ӕвӕрынц, Кувӕг лӕджы цур фӕлӕвӕрынц бӕгӕны. Искуы-иу хатт ма исчи афтӕ чи нӕ фехъуыста, чи нӕ, чи рӕдимӕ йын мӕхи цур ын кувӕг лӕг ын загъта афтӕ, Рӕдигӕ кӕныс? Ахӕм нозтимӕ мауал ссу иннӕ аз. Мӕхи цур загътой афтӕ. Ӕмӕ сӕ цӕрӕнбон бирӕ ӕгайты ма раздӕхтысты, уже нӕ фыдӕлтӕм цы гъдау уыди, омӕ здӕхынц,
Дӕ дзыхыл хӕцын зон. Тӕрхон кӕн рӕстагӕй. Аххосджын кӕн ӕрмӕст, дӕ разы чи уа, уый. Цӕр зӕрдӕхъӕлдзӕгӕй.
Ирон адӕмы царды уаг кӕд уӕлӕнгай бакӕсгӕйӕ хуымӕтӕг зыны, уӕддӕр лӕмбынӕгыл куы ахъуыды кӕнӕм, уӕд фендзыстӕм, цы ӕвӕджиау арф мидисджын ӕмӕ фидар бындур ын ис, уый. Ирондзинад цы зонындзинӕдтыл ӕнцайы, Уыдон сыгъзӕрин цӕджындзтау цӕуынц суанг уӕлӕрвтӕй, Хуыцауы кӕртӕй ӕмӕ сты табуйаг. Ӕвӕрд дзы ис ӕппӕт зӕххон адӕмы царды мидис, уаг ӕмӕ ӕгъдау. Амынд дзы цӕуы зӕххон лӕджы раст фӕндаг. Нӕ фыдӕлтӕ ирон ӕгъдауы домӕнтӕ ӕххӕст кӕнгӕйӕ, Хуыцау ӕмӕ йе сконд зӕдтӕм зӕрдиагӕй кувгӕйӕ, фӕрӕзтой ацы мӕнг дунейы рӕстӕй ӕмӕ уӕзданӕй цӕрын. Уымӕ гӕсгӕ тынг ахсджиаг у фӕстӕмӕ сног кӕнын нӕ фыдӕлты уырнынад, дунембарынад, мгъдӕуттӕ. Хуыцау ирон адӕмӕн йӕхимӕ цы фӕндаг сарӕзта, уый ивинаг нӕу. Фыдӕлты рӕсугъд ӕгъдӕуттӕ, уагм, ӕфсарм ирон лӕджы миддунейы хъуамӕ ногӕй Аккаг бынат бацахсой. Диссаг у, дунейӕ рагондӕр адӕмтӕй уӕвгӕйӕ, ирӕттӕ сӕ удварны хицӕндзинӕдтӕй бирӕтӕ нырмӕ кӕй бафӕрӕзтой ӕрхӕццӕ кӕнын, уый. Ӕмӕ сӕ хъӕуы фидӕнмӕ дӕр фӕрнӕй ахӕссын, сӕфын сӕ ма бауадзын.